Dört ýaşdan ol içip otyr ekenler, ol biri ýylyň näme diýipdir. Ýylan diýip. Seň ýylyň näme? Sygyr. Seň ýylyň näme? Bars. Seň ýylyň näme? Towuk. Seň ýylyň näme diýipdir. Ol daýaw pyýadaň biri şu araň kalsosyny açyp bilmän otyr ekenler şeýdi. Bul näçin jil ret sorýandyr düşünipdir-de. 69 diýipdir. Birinji aragy garaşyp oturan aýdýar diýýär, arkaňa zapaska daksaň-a meňzemänem duraňok. Dört sany baja bar ekeni. Üç baja bolup körpe bajaňka düşüpdirler. Owal-da gyzgyn. Aý günortan içipdirler kondisioneriň aşagynda. Öýlän içipdirler kondisioneriň aşagynda. Öň körpe bajy öý iýesi aýypdyr. Daşaram ýaman salkynlady-ow bajalar, daşaryk çykaýeliň tapjaň üstüne diýdi. Aý, maslahat bajalar diýdi. Aý, daşaryk çykyp tapjaň üstünde hemme zady gurnaşdyryp içi gurapdylar, ol körpe bajy öý iýesi aýypdyr. Bajalar ynha aragyňyz ynha çöregiňiz meňä ertir iş dynç aljak bir meýdan ýaman arkaýyn oturyň edil öz öýüňiz ýaly aý bar baja ýatyberde ýatyber bolup aý bular tapjaň üstünde içip otyrkalar mellegiň içinde örkleriňi geçiň sesi gelýär diýä aýaňky üç baja Aý daway munça bolanda görä geçiň süýdi bilenem içeliňlaý diýip. Ertesi stakanyny alypdyr. Bir çüýşe arak alyp, mellekde örkli duran geçini ýatyryp, güýlüp, emip, aragam içip, geçiň süýdünem zakuska edip gelip ýatypdyrlar tapçaň üstünde. Azyň men ýaly irräk biri turýan bardyr-da namaz wagty. Aýak ýoluna gidip barýar gaşoý diýip seretdim-de. Agşam hemen geçiler teke diýýär. Mekdebiň işini gowy peýan nur eken aýdyma hiňlenen ol açdym. Öl. Öl.

Dört düýpli. Ma, mal, maladis ýaş. Jigim diýip. Jübüsinden çykaryp, dört man beripdir de ýa okuwça. Okuwça ajy görüp, hä, ýalňyşdym-ow, on näýmeli ekenim diýip. Peýan talap beren olmaly. Hudaýa şükür diýip, iki sany goňşy Kurorda gidipdir ol beýlekisi roýal maşgala gürrüň beren bolýar diýýä obaň içindäki märekede. Hudaýa şükür aragym goýdy. Aragym goýdy diýip. Kim goýdy arag diýip. Ärim goýdy. Waý bize-de öwredäý nädip goýdurdyň? Nähili ýagdaýda goýdy? Araw goýdy ärim diýip bildi. Haçan goýdy diýse biri gün kyrky diýýär. Men ýaly bir molladan sorapdyr-da, molla aga soňky döwrüň moda tapyldy. Gelin ýyllaň döş açyp, joňa seretseň bolýarmy diýdi. Hawa bolýar diýdi. Başga bir zat tapdylar, gapdallar dilik. Aýaklar görnüp dur, oňa-da seretseň bolýamy? Hawa, bolýa, diýipdim. Molla aga nämä seretseň bolanok diýdi. Inim, diňe suwarka seretmek bolanok. Jora diýip biri ýok bolupdyr-da. Onuň türkmençilikde ýedisine çenli oturylýar-a. Olaň iki sany beňden şaňňaty bolup barypdyrlar. Aýyň içinde otyrlar, aýa töwir edilýär, ol arasynda bir imsimlik bolupdyr, ol ýaňky beň çekeniň biri, Açdan eý telewizor diýipdir-de. Otur eý joraň patasynda otyrys diýipdir. Üýtgip kellesine gelendir-de. Öwri ýygy mutdan soň ýene öýüň içi imsimlik bolupdyr ol. Açdan eý telewizor diýipdir-de, bir zady güýmenelilaý diýip, Otur eý, jora ölli şoň patasyny otys diýipdir-de. Ýaňky Beň Çeken aýdýar, Indi şu uly obada joradan başga şu telewizory açyp bilýän ýokmy diýen. Ahmet kellen Nurişka çärjewden gelip otyr eken, ol o döwür näme ýaly ýumşak maşynlar barmy, çaryk ýaly. Iň ýumşak maşyndan Adlika Maskewiç. Öň Repetege ýetipdir, ol Nuryşka aýtdyr, Ahmetjan sakla maşyny diýipdir. Hä, näme diýdi, aý bir çöllel diýipdir. Soň Nuryşka bir ýerde oturypdyr, Ahmet bir ýerde oturypdyr. Iki minutdan Ahmet kel gygyrypdyr, Nurym! Bärde Tomazok bar diýipdir. Bolup biler Ahmetjan Tomazok çölde ýaşaýar diýipdir. Ýok, halypa onuň ýaşaýşyna dawa edemok Nurjan diýipdir. Gaçanyny gaçan ýaly togalap äkidip barýarlar diýipdirler. Nuruşka aýdýardy, Ahmetjan giňräk bolsa Tomazoklar meňkini owurtlaýmasa togalara ýagdaý ýok diýip. Doktor aga, indi doktor aga gaýşyny bitirip beriň bul. Glawraç apot geçýär diýdi kabinetlere, palatalara. Birinji palata girip dur, ol garry ýaşuly otyr eken ol. Näme bolýar ýaşuly salowmaleýkim diýdim. Ogula ýine gowulaşdy. Näme boldy? Operasiýa. Näme operasiýa? Gemroýa ýetdim. Seretýärlermi diýip. Awa ýoda çalýarlar. Garşy gaýadyň wamy diýip. Ýok, Hudaýa şükür. Bar ýaşuly. Ikinji palata gitdir ol ýene bir ýaşuly otyr diýýär. Salowmaleýkim agam gowumy ýagdaýlar oba? Näme bolýar? Operasiýa. Näme aparat? Demir oya yırttım. Deret diyalar mıydın? Yo da çalyalar. Har şikayetin var mı deyip mi? Yok. Gidip barýar. Aý bor ýaşuly keseliň öýi ili bolmaz aýrylyp gider diýip. Üçünji palata giripdir ol ýaşa bolan otyr diýýär. Palatinsa bilen kellesi soralgy. Gowmy nim ýagdaýlaň? Gowy. Näme diýipdir? Operasiýa diýip. Näme operasiýa? Anginama aýtdym diýip. Gowmy özi seredýärmi diýip. Gowy ýoda çalýarlar diýip. Arşyka ediň wamy diýipdir. Hawa diýipdi. Näme aýt diýipdim. Gaýrat etjek medsesralaňy aýtsana maňa birinji çalsynlar-la diýip. Anam, Söhbetjan geleni gülki, satira kän bugün. Gaty ýürekli bolaýma sen Gunjuma bilseň toýunda anekdot aýdar ýalam däl. Ankdot aýtmaň özem howply. Gunjuma milise eline furaşkasyny alyp çykyp mekdebiň burçundan yza gaýdypdyra. Kellesini elläp görüp, o furaşka galypdyra diýip bul eline. Gelip, alyş furaşkany al diýip. Aý bularyň çagalar. Gözleýäler diýýärdi ojaý-ujaý. Ahyr merdan göräýipdir-de, Gaga, papaň eliňde diýipdir-de. Şeýtse, onda bular näme gözleýär diýip. Doktor daýy. Biri Gyrgyza okuwa gidipdir-de, Bişkek şäherine. Gaýynyň o taýda bir bir ýyl iki aý okapdyr, ol Gyrgyzda uruş turupdyr-da, gaýdypdyr ýaňky. Ýöne bärde bir sekiz aý gezipdir-de, ýaňadan Ukraina gidipdir okuwa. Onuň o taýda-da bir sekiz aý okapdyr-da, uruşdyryp dursa gaýdypdyr-da. Geçen tomus Kaka meni Orsýede okuw iber diýipdir-de. Kaka da aýdýar diýe, Hä, ogul, seni okuwa Orsýede iberip, Orsýede bulaşdyryp bolmaz diýe. Ýöne gülki, şatlyk satyr eken. Jumal aýy ömrüňiz ok bolsun. Gulgaply Annageldi Käliň bir gowy goşgusy bar, Pelek çarhyň duruzmy ýa aýlaýa, Durmuş merdanaňy saýlaýa. Türkmen tapanyny toýa peýleýä, Göwünlerden gam-gussany kowalyň, Gazananymy diňe toýa sowalyň. Bagşy joşsun, sazanda saz çalsyn, Pälwan ýeke baýragyn alsyn, Toý-tomaşa äleme dolsun, gülüşeliň, bir-birege degeliň, gazananymyz diňe toýa sowalyň. Ýaşulamyz ýüzük bukdy oýnasyn, ýaşlarymyz küşt depişip ýaýnasyn, çişdi kebap gazanlaram lykyr-lykyrdan gaýnasyn, toýlar üçin şerap guýalyň, gazananymyz diňe toýa sowalyň. Şu goşgyň. Bäşim daýy deňdir juma milisiýa. Anjan gazananymyzy toýa sowmak nesip etsin. Daýyjan ömrüň uzak bolsun. Agtyklaňňa, şowluklaňňa, ýuwluklaňňa, gowluklaňňa guwanyp ýaşamak nesip etsin. Häli Arkadag aýtda ýer şarynda iň garry adam bol weli agamjan. Diňe toýly günde hemraň bolsun. Toýdan bolsun. Ananna Begmyratjan.

Poýiz saklaýan şol işleýän prožektorçy. Aý üç gün-ä iş eken, bir günem boş eken-dä, ol üç gün işde ol öýüne gelipdir, ol aýaly iňirdäpdir muňa, Gidişiň gidiş, habar-hatyr ýok. Habar-hatyr tutaňňok, telefonyňam alaňňok, öçüp görýär.

Bahar gelipdir-de, aýalyna aç garnyňy diýipdir-de. Garnyny açyp, prožektor tutupdyr-da şeýdip. Toba, toba, kaka, näme edýäň diýse, giňräk bol aýal, sastawy saklan, deň içiňi saklamazmaý diýipdir.